tũmengi nengi na ugerie gwika undu ungi kamwira wetereire CV iyo yaku the management mamitako na magucokerie back reke tuine ithima ni ndoge first of all wana hashon maina

kana mwarĩ wa mũtũri ngĩmũrehera tabarĩra ya tumĩte kũraya ma ũmũthĩ ndĩrenda kwarĩria mũndũ rĩrĩ ũrĩa mũhinyĩrĩrĩku ngoro mũndũ ũrĩa ũkuĩte ngoro ihinda-inĩ rĩrĩ mũndũ ũrĩa ũrarora circumstances cia itha ici mũndũ ũrĩa ũrarora the situation ya maũndũ marĩa marĩ ngenda gũkũririkania atĩrĩrĩ ngai rĩ nĩ akũheire dream yake na ũkĩgĩa na kĩroto kĩu na ũkĩgĩa na vision yaku koguo ndũkae gũkua ngoro inyuĩ mũthomete there are uh, so many pathways to your destination there are so many pathways in the curriculum hena andå mageraga pathway ya rä rä we ũgakorwo wĩ mũndũ wa kũigua mabuku kwoguo mwarimũ agĩthomithie rĩ we nĩ ũmũthikagĩrĩria mũno na nĩ ũiguaga pathi ĩyo ya educational rĩ ĩkoragwo ĩ a- ĩkoragwo ĩ a straight line kwĩna andũ angĩ mũngĩgerera njĩra ĩyo ya straight line ĩyo ya ĩyo ya mwarimũ agĩthomithia rĩ atĩ nĩ ũranyita ũrĩa maũndũ marĩa mothe araiga rĩ hena andũ mangĩ- angĩ mangĩũra ti kuga atĩ angĩkorwo ndũraigua mwarimũ ũrĩa arauga kĩrathi that doesn't say there is no hope there is still hope kwĩna andũ mathiaga na ũrĩa maũndũ maraigua na kwĩna andũ mathiaga na maũndũ ũrĩa marona na andũ acio othe makoragwo marĩ arathime what am I, uh, what am I trying to tell you we no ũkorwo wathire standard 1 nursery school ũgĩthiĩ standard 1 ũgĩthiĩ standard 7 ũkĩrĩkia ki- ah, no standard 8 ũgĩka kĩgerio kĩu ũkĩhĩtũka na ũkĩgĩa certificate ũgĩciria atĩrĩrĩ wagĩa certificate ĩno rĩ nĩ ũgũthiĩ form 4 ngai agĩgũteithia ũkĩingĩra ũgĩthiĩ form 4

nĩ nĩ ũkuona wĩra ũgĩcoka wathiĩ all the applications iria ũtũmaga rĩ igathiĩ ikaringa kĩndũ gĩtagwo deadlock ũkona ndũnona wĩra ũgakua ngoro tondũ nĩ wathomire gĩthomo gĩaku na ũkĩgĩa nginya na certificate we ũgagarire mwena mwena wa academically ũkĩgĩa na certificate iria weciragia atĩ wona warĩkia rĩ nĩ ũkagĩa na wĩra hold on kwĩna andũ angĩ rũgame hau nĩ ngũka ndĩmũnyitĩre nĩ inyuothe andũ arĩa mageraga mwena wa academically na andũ arĩa mageraga mwena wa experiences he mũndũ ũngĩ ũtathomire kuma akinyirie kuma standard 3 agĩcoka akĩanjia gwĩka experience ya mawĩra mũndũ ũcio ndĩrenda kuga atĩa anjĩrĩirie kũiga tũmawĩra twa mboga hau hao akĩiga wĩra wa nyanya hau hao akĩanjĩrĩria kũiga wĩra wa matumbĩ hau hao akĩanjĩrĩria kũiga gatuka kanini hau ũguo hao arorete still mũrorete handũ hamwe tondũ inyuothe mũrarora rĩrĩ kĩndũ kĩngĩhe mũtu kĩndũ kĩngĩmũhe mũtu nĩgetha mũhote kũfeed your families and especially kwĩ feed first of all because be, uh, me I uh, am one of believer that before I feed my family I have to feed myself you can only give what you have now it can be uh, selfish uh, thinking or thought angĩkorwo no wĩciria atĩ no ũheana kĩndũ kĩrĩa ũtarĩ that's a lie ndũngĩheana kĩndũ kĩrĩa ũtarĩ mũndũ aheanaga kĩndũ kĩrĩa enakĩo kwoguo rĩ

Ena njĩra ciake angĩgerera icio ndamwĩra, na njĩra icio ndamwĩra rĩ, angĩcigerera rĩ, he or she can still achieve Ĩ? kĩrĩa kĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo mũ- andũ arĩa angĩ othe makĩ achieve. Haya, look at this ndũkanarore kwanyu na ndũkanarore kĩrĩa watigĩirwo nĩ aciari aku tondũ andũ aingĩ arĩa ma ativĩte

akamenya ah, to nginya baba witũ akorwo e mũtongu nĩgetha niĩ ngorwo ndĩkĩna kwĩna mũndũ wĩyanjagĩrĩria we mwenyewe kũngĩkorwo unfortunately mũciari waku rĩ ndiahotire ndahotire gũkũhe what it take na tũtingĩraumio aciari aitũ tondũ ũguo hau nĩho mekore- me- mekorereire he kĩndũ gĩtagwo hĩndĩ ciothe rĩ

koguo rĩ don't- ĩyo ĩrakuonia atĩrĩrĩ ndũkae kũlilaĩ na mũndũ ona ũmwe werĩ tũma cv yaku na ndũkae gũkua ngoro we weke ũrĩa wothe kwagĩ- wagĩrĩirwo nĩ gwĩka hena andũ angĩ ĩ, matithiagĩra mwena wa cukuru there are so many uh, hand, handle

angĩkorwo mamu wanyu ndagũthomithirie-rĩ no ngai tondũ nĩ akũĩ before you are formed in your mother's womb he knew you angĩkorwo nĩ akũĩ before you are formed in your mother's womb rĩ that means nĩ aramenya we ũgatuĩka kĩ koguo gũkorwo thaa ici uh, we, we house girl that doesn't say you, can, you cannot be you cannot own a business that doesn't say you can't be a boss that doesn't say you can amount to someone kwoguo rĩ harĩa ũraruta wĩra ũrute wĩra na kĩo niĩ njĩraga andũ atĩrĩrĩ when you are, when you are working somewhere wagĩrĩirwo nĩ gũcaria rĩrĩ kĩndũ gĩtagwo career development wona wandĩkwo kũrĩa wandĩkwo rĩ geria kũran ũrĩa wĩra ũcio uh, ũrutagwo nĩgetha at one point no wĩre boss yaku atĩrĩrĩ kana no agũ support in your career development rĩ kana no agũ support nĩgetha ũkaiga kĩ nĩgetha ũiga wĩra ta ũcio ũguo hihi enake there are some of the bosses matingĩenda kũigua ũguo in fact uh, what I, come, I have come to learn is before you sign any contract

Hmm? yaku ya gũtuĩka employed in that company rĩ he maũndũ maingĩ andũ metayagi namo na matimenyaga for example kũrĩa andũ marĩ rĩ kwĩ- ũcainaga ka- ũcainaga marũa makuga atĩrĩrĩ atĩ ũngĩgatiga wĩra kambuni-inĩ ĩno ũgaikara mĩaka ta ĩtano ndũkanaige wĩra ũngĩ ta ũyũ wakwa those are the things I'm talking about let us be, uh, let us be very clear when you are signing the contract of your employment what are you signing for just don't be blindly ati wone rĩtwa rĩaku harĩa ũguo igũrũ some people they are even very lazy makoragwo marĩ andũ athayu mũno kinya gũthoma nĩkĩ kĩandĩkĩtwo nĩkĩ kĩandĩkĩtwo ah, ah, kĩrĩa employment-inĩ yao ndĩrenda mũndũ o wothe rĩ agerie thaa ici rĩ nĩ tũramenya ũrĩa kũhana the circumstances kũndũ guothe rĩ ũguo nĩguo cikarĩte no circumstances ici ciemana cikara ũguo nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mekuo rĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkira ĩ kana twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩ- tũgĩciria what is next tũtiagĩrĩirwo nĩ gũkira let us let us um, let us uh, use our brain let us continue with our thinking about our goals reke tũthiĩ na mbere na gwĩciria atĩrĩrĩ mwathani anjĩrire atĩrĩrĩ atĩ nĩ ngakorwo ndĩ kĩna na kĩna M- beginning of this year ya 2020 rĩ

inyuĩ mũranjĩndorera nĩ mĩrimũ ĩigana yũkĩte ũga overcome how many diseases ciũkĩte na ũgatuĩka nĩ waci overcome rĩ we wona waciarwo rĩ wakorire nĩ kũrĩ mĩrimũ ĩtagwo tuberculosis Did you overcome? Yes. Do you know there are some people, there are some kids who die because of the tuberculosis? Ũgĩkora kwĩna mis- kwĩ- kwĩna kwĩna ciĩtagwo atĩa kwĩna mĩrimũ ĩngĩ mĩingĩ mĩingĩ ĩro ĩoragĩte andũ but you have overcome so why are you thinking whatever it is this this uh, this this uh, covid-19 which is passing by ũreciria nĩ kinya mũno yũkĩte kũnina why are you giving it like that uh, three quarter of your time handũ ha wĩcirie maũndũ marĩa wagwo nĩ gũkorwo ũkĩdevelop i'm just like uh,

ngai no aũĩ rĩu ngwenda akuga atĩrĩ hena andũ mageraga mwena wa academically ũkona we nĩweka maũndũ marĩa mothe we wagĩrĩirwo nĩ gwĩka ũkona nĩ watũma cv yaku ũkona nĩ weka ũrĩa we wagĩrĩirwo nĩ gwĩka watũma cv kũrĩa watũma rĩ ndũretwo weka ma ndũretwo reke nyambe ngwĩre angĩkorwo we ndũrathimĩirwo mwena ũcio ona ũngĩtindĩra mwena ũcio ũcio tiguo waku hena andũ aingĩ makoragwo me business oriented people andũ acio rĩ andũ aingĩ matigeragĩra mwena wa academically and I'm just saying the truth ta rĩu uh, for example kũrĩa um, tũrĩ rĩ in the UK uh, n- he- wona andũ ma- moka mabũrũri-inĩ maya rĩ nĩ macokire cukuru and i hope even kenya nĩ marĩ na this kind of uh, this kind of uh, branches atĩ mũndũ ũrĩa ũtathomire ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gũthoma ndakinyire university na ndahotire kũ achieve grades iria achievire rĩ makorwo mena some form of trainings trainings ici rĩ mũndũ athiaga ũgekaga course course ya 5 month 6 month ĩka- ĩkanjĩria gũkũ divert ĩkanjia gũkũgeraria another handle ndĩmwĩrire niĩ rĩnjĩ ũhoro wa two handles na these two handles you can always achieve

nĩa experience and your skills mwena wa experience ũthiaga atĩrĩrĩ wona wandĩkwo kũ mũndũ we mũirĩtu wee ũĩ house girl wherever you are house girl house girl marutaga wĩra mũingĩ mũno mũno mũno mũno they take care of the whole family that means ĩyo nĩ skill ĩmwe nene mũno na ĩmwe nditũ mũno a house girl makorwo me house girl marĩa manjĩrĩirie at a tender age ya gũtuĩka house girl kũu wandĩkĩirwo house girl rĩ ta imagine wĩhokeirwo atĩ nĩwe ũraruga mũciĩ ũcio aha anjĩrĩria kũrora mwena ũcio Wa- angĩkorwo nĩwe ũraruga mũ- kũ- nyũmba ĩyo rĩ that's a skill angĩkorwo nĩ warasabu mu nyũmba ĩyo rĩ that's another skill angĩkorwo mũthuri wa nyũmba ĩyo na mũtumia wa nyũmba ĩyo akũhokeirie ciana ciao iria nyinyi rĩ that is another skill iria ũrathiĩ ũkĩbiundaga no we ũreciria wĩra ũraruta rĩ is just like a, a job uh, just like any other, any other job no

na no ũthiĩ kũndũ ũ- ũ- ũikie application yaku ũmere we wanathambania kũ na we wanakorwo wĩkĩte ona na wone okay, mount to something to something koguo nĩ- ũgacoka ũkehokerio mũthuri wa kũu nĩwe ũmũrugagĩra ũkehokerio mũtumia wa kũu the boss we nowe ũmũroraga we nĩwe ũmũ- ũmenyaga wona maingĩra kĩrĩa mekũrĩa in fact wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩkuĩte we wĩ mũnene mũno

wĩĩtĩkie menya harĩa ũrĩ rĩ hau nĩho menya gũtirĩ kĩndũ kĩega kiumaga hega the disappointment in your journey cigũkorwo ciĩkuo na ndakwĩra gũtirĩ mũndũ ũachivaga maũndũ atathiĩte through uh, disappointment ona jesu rĩ arĩ gũkũ anjĩrĩria kuga atĩ we nĩ mwana wa ngai ona anjĩrĩria kuga we nĩ mwana wa ngai rĩ kwĩ mũndũ wamũroraga akarigwo atĩrĩrĩ ai tigana na kahĩĩ gaka gaka githĩ ti karĩa ka kabundi ka mbaũ Ĩ, nĩ kĩ kĩega kĩngiuma kwao Nĩ- na- na- nĩ kĩ kĩega kĩngiuma kwanyu the problem we are having now nĩ gwĩciria gweterera gũthikĩrĩria opinions cia arata na opinions cia family ici cianyu reke ngwĩre thabarĩ ĩno rĩ mũndũ wothe anjĩtie e wiki thabarĩ ĩno nĩ yaku wĩ wiki ti ya mũciari waku ti ya your brother ti ya your sister ona ti ya mwana waku thabarĩ nĩ yaku wĩ wiki start with whatever you have angĩkorwo thaa ici ũhinyĩrĩrĩkĩte mũno tondũ ndũrĩ na na ũndũ wa gwĩka rĩ caria mũndũ ũngĩgũkombera onokorwo nĩ mbeca just a tool onokorwo nĩ mbeca mũndũ ũcio angĩgũkombera ciringi ngiri ithano rĩ agũkombera ngiri ithano rĩ nyita ngiri icio ciaku ithano rĩ ũcionjorithie the only problem is ngiri ici ithano ũngĩthiĩ ũgũre matumbĩ harĩa ũguo rĩ ũmatherũkie rĩ kana ũgũre mboga harĩa ũguo uh, wanjĩrĩrie gũciendia rĩ nĩ cikũrehe ciringi magana matano koguo ciringi ici ngiri ciaku ithano nĩ cioka na magana maigana nĩ cioka na magana matano rĩu ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ angĩkorwo nĩ ũkũhota kwendia mboga mũthenya ũmwe ũkamĩki ciringi ciaku ngiri ithano ndĩrakwĩra you are a business person minded you are a business person minded tondũ ngiri ici ithano rĩ ndũneciria gũthiĩ gũcirĩa ndũneciria kũgũrĩra mwana waku mũtu weciria ũrĩa ũkuonjorithia nĩgetha ngiri ici ciaku ithano rĩ cikorwo cina kĩndũ ciarehe igũrũ nĩgetha ũhote kũfeed your family na, na haha nĩ wĩrĩgĩrĩire atĩrĩrĩ nĩ ũrenda gũgacokia ngiri ici ciothe ithano haha ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ andũ arĩa mena business minded matekwĩmenya mataremenya nĩ andũ aingĩ mũno we ũthiaga ũkagũra nguo cia mũtumba wathiĩ wagũra nguo cia mũtumba okorwo nĩ cia kĩbaũ ũgoka na ciringi 40 you are a very good business minded person rekei tũtige kwĩira we wandĩkĩtwo house girl harĩa wandĩkĩtwo angĩkorwo nĩ ũrahota gũ satisfy the whole family ũkamarugĩra ũkamahe irio ũkameka maũndũ marĩa mangĩ mothe eh, ta thiĩ ũka- ũcarie uh, business card uge we nĩ wĩkaga wĩra wa cleaning business card ĩyo yaku rĩ ũmĩhe rĩtwa rĩaku ũkamap with a business uh, with a business name wandĩke hau ũguo wandĩke hau ũguo kandi-inĩ ĩyo yaku ũcoke ũthiĩ oro o harĩa wathiĩ ũkamĩrekia o harĩa wathiĩ ũkamĩrekia ũcoke ũkuona andũ manjĩrĩria kũhũrĩra thimũ namba ĩrĩa ũheanĩte hau tondũ ũkĩũĩ gũthambia nyũmba ũgĩthambagia nyũmba ya bamĩrĩ kũrĩa wandĩkĩtwo house girl ũgĩthambagia nyũmba ĩyo ũki- ũcio ũkĩrĩ wĩra waku ũkĩnyitaga ũgathiĩ ũka- ũkahota kũrugĩra andũ acio ona wĩra wa sefu rĩ ũkĩũyũ ũkĩũria wona wathiĩ for the job uh, interview rĩ ndũmere we you don't have anything written but you have experience the only problem we have is andũ moragĩra kũnene kũnene

ona opportunity rĩ akĩingĩria mũtwe hau kwĩna andũ angĩ maregistaga business matarĩ kinya na, ex- ma- ma- na know how haha ngwaragia ũhoro wa maũndũ maya merĩ ũyũ ũgereire mwena ũyũ na ũrĩa ũgereire mwena ũyũ rĩ no ũgerere mwena wa gwĩka these small small small courses ũthiĩ ũtuĩke small courses ici rĩ ithiĩ ũkũingĩrie handũ ũtuĩke manager wa kambuni fulani watuĩka manager wa kambuni fulani rĩ don't go there and sit down and think that you have owned that company just because you are a manager you have owned that company no wagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ kũ learn about that company wanan ũrĩa maũndũ macio mekagwo kambuni-inĩ ĩyo rĩ rĩu haha nĩho mũndũ athiaga akĩhingũraga maitho kambuni ĩyo angĩkorwo nĩ marenda ah, nĩ marenda ah, ta ta ta ah, service manager rĩ agakorwo handũ hamarute mũndũ ah, na nja service manager rĩ we nĩ ũndũ wa mawĩra marĩa ũmarutĩire rĩ na nĩ ũndũ wa kuonana wĩna interest na kambuni ĩno rĩ we megũgũtua service manager wakinya ningĩ ha service manager rĩ ningĩ hau waikara hau ningĩ ũthome mawĩra ma service manager nĩ marĩkũ hĩndĩ ĩyo no experience ũrathiĩ ũkĩgĩaga experience ĩno ũrathiĩ ũkĩgĩaga ndũhana mũndũ ũrĩa ũrathiĩ agathiĩ agathoma mabuku akera wĩ- akerwo wĩra wa o management rĩ wendaga ũyũ no no no in fact andũ aingĩ rĩu andũ arĩa marandĩkana rĩ matirenda ũhoro wa mabuku ona ũhoro wa certificate in fact andũ aingĩ marenda andũ arĩa mena experience koguo kũrĩa ũraruta wĩra rĩ ta rora ũndũ maũndũ marĩa mareka ta korwo wĩna bata na wĩra ũcio mũno mũno mũno mũno Ah, ũngĩkorwo wĩna bata na wĩra ũcio rĩ wĩra ũcio ngũkwĩra ũkiuma kambuni ĩyo ũgathiĩ wanjĩrĩrie ona wega kambuni gaku first of all tondũ wĩna all what it takes

we wandĩkĩtwo as a house girl na nĩ ũramenya gũthambia nyũmba ĩyo ĩgathera biũ in fact kinya house girl angĩrĩ mandĩkagwo kinya wĩra mandĩkwo house girl mathiaga kinya gũthambia ngari cia family ĩyo handå ha family ĩyo mandĩke ah, mũndũ wa gũthambia ngari rĩ you as a house girl manyitaga magakwĩra ah, noyo ũrĩthambagia ngari ĩyo angĩkorwo nĩ ũrĩthambagia ngari ĩyo ũkamĩthambia wega na ũkamĩrĩkia rĩ can't you see an opportu- ah, opportunity there ndĩrona hau hena opportunity hena opportunity yaku ya kwandĩka business card yaku na wanjĩrie kuga ũhoro wa ngari na wona wandĩka arĩa ũkwandĩka rĩ ũgũgĩthiĩ na ũmademonstratire we nĩwe ũgũthiĩ kũmonia ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩka we nĩwe ũkwanjanĩrĩria nao we nĩwe ũkũmahe all the trainings because you have been there the only problem we have is because um, tũkoragwo twĩna andũ aingĩ mũno uh, you know, mena mawĩra no o enyewe matingĩgwĩkithia kinya matingĩgwĩkithia kinya interview tondũ onao matirenda kũlan matingĩgwĩkithia kinya training tondũ onao matiũĩ no you as a house girl no ũjump wĩra ũcio wothe ũtũrĩte ũrutĩte ũkorwo nĩwe ũgakorwo wĩ owner of, the, of uh, three businesses three good businesses Kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ gĩtũmaga andũ mabĩo nĩ ũndũ wa rĩrĩ wathoma rĩ wĩciragia tondũ ũrekire subjects iria mũndũ ũrĩa ũngĩ arekire rĩ ũka- ũkenda gũthondeka mũndũ ũcio rĩ nĩwe wagĩrĩirwo nĩ gũgũconnect na managers nĩgetha wone wĩra ũgacoka ũkarakarĩra mũndũ ũcio marega gũgũconnect can i tell you something no ũngore handũ ndĩna gĩtĩ kĩnene mũno no nĩ gĩtĩ tu njikarĩire but i don't have the power koguo ndĩrenda rĩrĩ mũndũ o wothe rĩ we wĩ own ũ take the responsibilities nĩgetha we ũmenye ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩ- nĩ- nĩgetha ũmenye ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩka mũndũ ũgwĩtwo ruthu rĩ ruth wa bible kũrĩa akoretaga leftover rĩ ndatuĩkire ũna

I can see my sister Lois. Uh, thank you for watching. Tabarĩra ĩno nĩ yatumbĩte kũraya ma tũngĩgakinya haha na tũrĩthiaga tũkĩnyitanagĩra maũndũ maingĩ mũno mũno mũno experiences iria mũndũ enacio na we Lois experience iria wĩna ũka drop message hau ũguo ũkamenya harĩa ũ- a- nĩgetha kinya mũndũ ũngĩ akamenya harĩa onawe umĩte Ĩ? tondũ nĩ mũndũ anjĩrĩirie cleaning agathiĩ aga- agathiĩ ambatĩte harĩa tũrĩ thaa ici Can I just tell you something? Harĩa tũrĩ thaa ici gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũngĩeciririe mũndũ no akorwo e harĩa arĩ I just want to touch it hani njoke thiĩ nyumĩte um, thĩinĩ wa mabũrũri ma athũngũ rĩ nĩ ũndũ wa colonialism na discrimination na ndikwenda mũndũ ona ũmwanyite Ah, matingĩciririe atĩ andũ aya agũka black ah, minorities no makorwo me bũrũri-inĩ wao na makorwo mena kĩndũ mareta kĩao mangĩendire atĩrĩrĩ inyuĩ mwana muoka-rĩ mũgakorwo nĩ inyuĩ mũramarutĩra wĩra ũguo nĩguo o mangĩeciririe no rĩu ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ mũthũngũ nĩ mũnene kwĩ ngai ti mũnene kwĩ Ngai. We-rĩ, hena ũndũ ũngĩka wĩ bũrũri-inĩ ũcio-rĩ, hena maũndũ maingĩ mũno ũngĩka. Kwoguo kũrĩa tũrĩ-rĩ, andũ arĩa maigĩte ma businesses mabũrũri maya ma athũngũ-rĩ, andũ marigagwo atĩrĩrĩ, ũraingĩrĩire ha? Na let me tell you,

ũgacoka ũgakorwo wĩna andũ angĩ marakũ pull down na nĩkĩo ngwĩrire atĩrĩrĩ disappointment and development nĩ citwaranaga hĩndĩ ĩrĩa wagĩa na kĩũndũ ta kĩu ũguo ũrenda gwĩka rĩ if you feel

What I do Google forwarding and clearing rĩ, ĩgũkũhe all answers you need. Ũthiĩ ũregister kambuni ĩyo. Gũtirĩ wĩra ũtangĩiga wherever you are as long as you believe in yourself, as long as uh, you have what it take, as long as you are someone who is focused. Gũtirĩ wĩra ona ũmwe ũtangĩiga. Kĩndũ kĩrĩa kĩũru nĩwe kwĩira. tabarĩra ĩno ya tumĩte kũraya ma nĩ ngũthiĩ ngĩmũrehagĩra maũndũ maingĩ mwanya mwanya ũmũthĩ ndĩraiguĩte ngũmũrehera ũhoro wa ciana cia boys maũndũ marĩa marathiĩra through no nĩ ngũiguĩte hena gap ĩno ya kwarĩria andũ arĩa mahinyĩrĩrĩkĩte thaa ici andũ arĩa mararora ũrĩa kũhana andũ arĩa mararora lockdown ĩno ĩkuo andũ arĩa marona ta ĩ lockdown ĩno wona yathira rĩ ta hatarĩ handũ mũndũ angĩthiĩ maũndũ maya mokĩte rĩ reke tũkorwo tũkĩmenya mekuo no ithuĩ twĩke ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka we ũhingĩirwo biacara yaku rĩ anjĩrĩrie gwĩciria ũhoro wa ũndũ ũngĩ ndauga atĩrĩrĩ you can change your business uh, periodically either four times in a year ũngĩgakinya harĩa ũgũkinya na tũgerie gwĩciria atĩrĩrĩ what else can we ba, uh, what, what, we, what can back us up nĩgetha ĩkorwo wĩra ũno wahingwo ũgakorwo wĩra kanyamũ kangĩ in fact tarĩu andũ artist artist mũndũ wothe wa artist and I'm very sorry to mention this I, eh, ni something which have just come na maundu maingi moka ri kaba kumagweta taru artist aria matarari na any other business e marari nayo in their mind ri na kuria marathiaga ku perform ni kwa hingo guothe ri na nyimbo cio ndi cio icio ona maruta um, citiragurwo ri kana mara mara expect uh, andu mathie ma subscribe on their

Andũ meciragia kũiga business rĩ, no nginya ũkorwo wĩna um, a lump sum of money. No! Biacara nyingĩ yanjagĩrĩria na kĩndũ kĩnini tu. Ta rĩu mũndũ ũrĩa mwene Coca-Cola, aiga ka business gake ga Coca-Cola, ndecirĩtie atĩ ũguo nĩguo ĩgũthiĩ. Athire akenjĩria gũthondeka Coca-Cola icio, akĩanjĩrĩria kwendia mĩkebe ĩrĩ, mĩkebe ĩtatũ, mĩkebe ĩna, agĩthiĩ ũguo akĩanjĩrĩria kũ serve the whole world.

ngũtigĩra hau ũguo ndĩmũririkanie rĩngĩ marĩtwa nĩ jai mũturi na youtube yakwa ĩkoragwo ĩ mwarĩ wa mũtũri no ndĩmũtũme hau ũguo mũthiĩ mũ subscribe na mwĩrorere um, uh, maũndũ marĩa mangĩ thiĩte ngĩaragia tondũ nĩ ndĩrarĩirio ciana cia irĩtu na ciana cia irĩtu ndĩraiga nĩ iranindi kwarĩrio mũno kwoguo mũthiĩ mũkĩroragĩra maũndũ macio mothe ngoragwo uh, njugĩte hau ũguo na

kwanyu kwĩna andũ andũ ngai ombire andũ ngai aramenya magatuĩka kĩ kwoguo kĩhingo rĩ tigana nakĩo kwoguo mwĩhe hinya na mwĩyũmĩrĩrie na ngai nĩ egũthiĩ na mbere akĩmũrathimaga ah, ngũtigĩra hau ũguo ah, nĩ tũkorora inyuĩ mũthenya wa kiumia ah, ngai athiĩ akĩmwĩkaga wega hĩndĩ ciothe ah, ngũmũtiga na kĩbungo gĩkĩ kĩa rwĩmbo kĩ- ah, kĩa rwĩmbo rũmwe rwa mũndũ ũgwĩtwo etagwo atia rwa mũndũ ũgwĩtwo nĩariganĩra sir james sir james atũinĩire akaiga atĩrĩrĩ tũtũragio nĩ kwĩyũmia ĩ o amwe na tha cia ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyũmia ĩ o hamwe na tha cia ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya ndũkae gũkua ngoro na ihenya mũrata wakwa reke tũnyitanĩre na inyuĩ mũthenya wa kiumia mathaa o ta maya ngai amũrathime inyuĩ muoka mũcereirwo nĩ ndĩramuona nĩ mũgũcokera nyamũ ĩno ya tabarĩra ya tumĩte kũraya ma ũmũthĩ tũkwaragia ũhoro wa mũndũ ndakae gũkua ngoro wanjĩrĩrie harĩa ũrĩ na wĩke ũrĩa kwagĩrĩire na kĩrĩa wĩ nakĩo okorwo nĩ maid amenye experience ĩrĩa agĩirĩire wĩra-inĩ ũcio nĩ mũnene mũno na nĩ wĩra ũngĩtũma andĩke business card

Ĩ, tondå wä na experience nyingä må no house girl no aige business kinya ya kwanjĩria gũthambia ngari tondũ nĩo mathambagia ngari cia mũciĩ ũcio ndũkae kwĩira ndũkae gũkua ngoro ikara wĩyũmĩtie thank you bye bye i love you and I'll see you next time